Соңгы көн, яңгыр коя, моңсу, күк елый, чөнки иртәгә без китәбез. Әмма дә ләкин без моңсуланмыйбыз. Безне бүген кич белән концерт көтә. Дискәтүк, кызлар, дискәтүктә биебезме? Әйе!
Бүген җырлыйбызмы?
Әйе!
Кәеф ничек? Шәп! Алда гел, алда гел, монда рәхәт шуны бел. Алда гелкәй, алда гелкәй, монда рәхәт шуны бел. Һей, кәефләр яхшы, соңгы көн булса да, без моң суламыйбыз. Әйдәгез, кызлар, сез юшләнмәгез, яме, әзерләнегез кичке чарага. Ә мин киттем Сәләт лайфны алып барырга. Дуслар, сездән көтәбез күбрәк комментарийлар. Бүген соңгы чыгарылыш. Башлыйбыз. Дуслар, сәлам, хәерле кич, баршагызга да исәнмесез. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Бездә чыннан да дуслар бүген бәйрәм. Алтынчы соңгы форум, соңгы көн һәм инде соңгы туры эфир. Туры эфир. Әз генә моңсурак, белмим сезгә ничегрәктер, миңа моңсу, әмма дә ләкин безнең әле э, тулы эфир э, алда безне көтә, шуңа күрә мин һәрберегезне сәламлим, исәнмесез, сәлкешләр, әйдаманнар, э, әти-әниләр, әби-бабайлар, кемнәр безне карый, һәрберегезгә зур, кайнар сәлам, Э, форумнан, биләрдән, сәләттән исәнмесез. Әйдәгез, сез дә шулай ук э, языгыз безгә комментарийларны. Хәр вакыттагыча мин әйтәм, YouTube, ВКонтакте, Instagram аермасы юк. Э, сез безне кайда карыйсыз? Без сездән көтәбез комментарийлар. Әйдәгез, менә шундый сорау бирәм. Ни өчен сез сәләтне яратасыз? Менә шул сорауга, шул сорауга көтәбез сездән җаваплар. Языгыз комментарийлар. Ни өчен сез сәләтне яратасыз? Димәк, инде без Э, душлар әкренләп э, форманы тәм, тәмамлыйбыз бүген инде безнең уку укыту программасы тәмамланды балалар эко шәһәрчекләр төзеде һәм инде әйдәгез әз генә форумнар э, форум бу форумның нәтиҗәләре турында сөйләшеп китик димәк безгә безнең узган шахмат турниры нәтиҗәләре хәзер берничә мизгелдән сез аларны күрәчәксез экраннарда димәк шахмат турниры нәтиҗәләре өченче урынны

Узырга була, минемчә, бик шәп спорт. Димәк, бу инде безнең шахмат нәтиҗәләре булды. Алга таба барабыз. Стритбол буенча чемпионат узды, уздырдык. Яңгыр яумаган вакытта тиз генә уздырып алдык э, стритбол буенча чемпионатны һәм инде нәтиҗәләр шундый. Өченче урында Арагил аланы, икенче урында Канатлы Барс аланы һәм инде беренче урында янәдән Иске Казан аланы. Интеллектуаль турнир шулай ук узды. Икенче көнне өченче урында безнең Иске Казан аланы, икенче икенче урында Саками аланы һәм беренче урында Иске Казан аланы. Анда һәрбер аланнан ике команда катнашты һәм инде күреп торасыз, пьедесталда ике тапкыр Иске Казан. Өченче урын һәм беренче урын. Һәм инде кичә кичә узды ШТК турниры бик шәп узды, миңа бик ошады. Э, һәм инде әз генә нәтиҗәләр, сез менә фотоларны күрә аласыз. Өченче урын Саками аланы, икенче урын Зилан һәм беренче урын Иске Казан. Ә ШТКда безнең бар әле Гран-при һәм Гран-прины яулады Канатлы Барс аланы. Котлыйбыз. Һәм инде бүген кич белән безнең булачак ябылу тантанасы һәм шәп кенә иҗади концерт. Шуның белән без э, башладык туры эфирны. Тагын бер кат кабатлыйбыз, дуслар. Ни өчен сез сәләтне яратасыз? Менә шундый сорау һәм сезнең комментарийларыгызны көтәбез. Һәм хәзер инде рәхәтләнеп форумның нәтиҗә видеосын карап китәбез. Игътибар белән.

Шәп ишә, шәп видео сезнең белән карадык. Э, бик зур рәхмәт безнең яраткан медиа үзәккә, бик зур рәхмәт менә Сәләт Лайф командасына, егетләргә, кызларга. Менә шундый шәп форум нәтиҗә видеосы сезнең белән карап киттек. Киттек. Димәк, тагын бер кат кабатлыйм, дуслар, э, комментарийларда көтәбез җаваплар. Ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Ни өчен сез форумнарны яратасыз? Ни өчен сез монда киләсез, әгәр сез монда икән? Э, шуңа шундый сорауга көтәбез сездән җаваплар. Әйдәгез, күбрәк күбрәк языгыз. Менә инде яза башладылар. Менә YouTube'та укыйм. Чингиз, сәлам, сәләт дип яза. Сәлам Чингиз. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Ә хәзерге сәхифә сәләтле кунак. Сәләтле кунак сәхифәсе һәм биредә форум штаб җитәкчесе Сәләт яшьләр үзе директоры Айгөл апа, Гөлдрахманова Айгөл апа, сәлам. Сәлам, Ислам абый, сәлам, сәләтлеләр, сәлам, сәләт. Сәлам, сәләт, сәлам, сәләт. Мин еш ишетәм моны син сәхнәгә чыккан вакытта. Хәзер шулай ук, шулай ук сәлам, сәләт дисең. Э, Айгөл апа, кәеф ничек? Шәп, әлбәттә, шәп. Сәләттә башкача була алмый. Хәлләр шәп. Ярый, афәрин.
Мин беренчедән менә сораулардан сорау э, калса, тагын рәхмәтем рәхмәтемне әйтәсе килә сиңа. Чөнки Э, менә Айгөл апа бөтен алты форум дәвамында ул монда аның командасы. Мин мәсәлән, э, теге мәдәни программа җитәкчесе буларак кайсыдыр форумнарда бар, кайсыда юк. Ә менә син барлык форумда, син командаң монда сезгә зур респект һәм зур рәхмәт. Ислам абый, э, рәхмәт шушы форсаттан файдаланып, үзем дә рәхмәт әйтәсе килә. Барлык, барлык командага без бит инде монда бер форумны тәмамлагач, икенчесенә инде әзерләнә башлыйбыз ул. Еллык эш һәм күп кенә кеше эше, шуңа күрә барлык монда катнашкан кешеләргә рәхмәт. Иң беренче рәхмәтләр әлбәттә сәл кешеләргә, алар булмаса булмас иде, һәм барлык катнашып булган һәрбер кешегә. Әйе, бик күп рәхмәт сүзләре. Димәк, Айгөл апа, форумнар узып кит Дә, менә бер көн, берничә сәгать калды. Иртәгә соңгы көн инде безнең булачак. Синең өчен нинди нәтиҗәләр? Минемчә, без булдырдык дип әйтергә дә куркам, чөнки әле тагын чынлап бер көн, бер төн бар. Бик каты әзерләндек. Бу ел аеруча Аеруча ел булды, гомумән дөнья өчен, шуңа күрә бер нәрсәгә дә карамастан, көчле команда булганда, теләк булганда һәм аның без күргән безнең максатларыбыз булганда аңа ирешеп була. Шуңа күрә быел форумнар узды дип әйтсәк тә була, сәл кешеләребез килде. Әлбәттә, кызганыч, барлык регионнардан да килә алмадылар, башка илләрдән, ләкин Э, бар сәләт лайф рәхмәт сәләт лайф командасына сәләт лайф без сәләтне күрсәтәбез әйе дөрес һәм инде менә э, алар да безнең белән әгәр дә э, карыйсыз икән языгыз сәламнәрегезне юллагыз барлык татарстанның барлык районнарыннан сәл кешеләр килде безнең күп кенә әйдаманнарны әзерләдек ел буе аларга бик зур рәхмәт баш җитәкләр командасы көчле булды уку укыту программасы рәхмәт барлык остазларга спикерларга Аны да ясап чыктык. Быел һава торышы да бик рәхәт булды. Менә соңгы форум гына яңгырлап тора. Ә Кемгә болай ничегрәк?
Менә кемгәдер ну, ошый әйе, андый һава торышы. Безгә барлык һава торышы да ошый. Ну, Менә рәхәт булды. Барлык уйлаган эшләрне башкарып чыктык. Теге без әйттек бит инде. Спорт программасы бар, мәдәни программа, уку-укыту программасы. Аннан кала менә сәләт мөхите, сәләт кешеләр Барсы да булдырыр, булдырылды кебек, минемчә. Мин синең белән килешәм. Менә алты форум узып, узып китә. Синең өчен ул тиз уздымы? Менә бер көн шикелле, әле шулай зак, тизрәк, тизрәк форум бетсен дип уйлар, андый уйлар бар идеме, юкмы? А, форум бетсен дигән уйлар юк иде. А, бу теге нормаль күренеш. Без бит аны ел дәвамында планлаштырабыз берничә елга хәтта планлаштырабыз һәм беләбез бу булачак форум булачак җыен булачак сәләтлеләр бирегә киләчәк без биләргә кайтуыбызны һичшиксез дәвам итәчәкбез бер нәрсәгә дә карамастан һәм бу нормаль күренеш булды әйе теге менә хәзер уйлап карасак бик тиз узды менә чөнки июнь буе без көттек Һәм менә июль, август инде җәй ахырына да якынлаша. Дөрес. Һәм менә белмим, тиз узды. Артык сизмәдем дә. Менә теге көтеп, утырып, тиз кайчан бетә, югал, андай бер юк иде. Тиз үтте.
Миңа калса да шулай, бик тиз үтте. Ярый, димәк, форум үтә. Э, без тиздән кайтабыз Казанга, Чаллыга, э, Сәләт йортына. Э, менә якын арада нинди планнар? Сәләт, Сәләт турында сөйләшик бар. Безнең әле башка аланнар да бар. Безнең хәзерге вакытта Чаллыда Сәләт тел аланы бара, Лаешта Сәләт шәхес. Сәлам, Сәләт тел.
Әйе, безнең шулай ук бара, менә Биләргә бүген Имәнкәй керде фәнсар базасына. Имәнкәй, сәлам. Шуңа күрә безнең август азагына кадәр әле аланнар булачак. Шулай ук без сер булып әйтәм, сәләт караганнарга без. Бу эксклюзив. Әйе, эксклюзив мәгълүмат әлегә. 21 август көнне безнең Йолдызлыда зур кунакны көтәбез. Аның турында безне челтәрләрдә күрерсез, күзәтеп барыгыз, кем киләчәк. Аңа да шундый зур бүләк булачак сәл кешеләргә. Һәм инде яңа уку елы башлана, безнең проектлар үз эшен яңартып җибәрәчәк, төрле лабораторияләр, сәләт йорты. Безнең яңа базабыз бар хәзер, Аргамак базасы. Әйдә әле ул турыда әзенә. Әйе, Кама тамагы, Кама тамагы җирлегендә, Кама тамагы тамагының үзеннән ерак түгел, якынча 5 километр. Безнең менә 21 гасырда беренче тапкыр яңадан төзелгән, менә буш кырда булган бина, биналар, алан, база, ул безнең Аргамак базасы. Һәм инде анда булачак безнең сәләт проектлары, әлбәттә, төрле юнәлештә, эшмәкәрлек, медиа, иҗат планнарыбыз бар, хәтта рухият аланының базасы итәргә. Рухият аланы күптән эзли иде үзенә. Афәрин! Котлыйм, котлыйм рухият аланын! Бармы монда рухиятлеләр? Сәлам! Һәм инде менә студиядә бар, әгәр дә туры эфирда булса, шулай языгыз. Языгыз, әйе. Менә шундый яңа база булачак. Шулай ук Фәнсар йолдызлы яңартылды быел. Ул ел дәвамында эшләячәк. Шуңа күрә күп кенә проектлар анда узачак. Без бит инде йолдызны, йолдызлыны күптәннән беләбез. 2006 елда менә беренче тапкыр без Әйе, Сәләт анда 2005 елда беренче тапкыр үткәрде. Аланнарын һәм менә Беренче тапкыр Танымаслык зур, булды хәзер. зур ремонт әйе. Көтәбез сезне анда, безнең базада. Анда әле ремонт эшләре шулай ук дәвам итәчәк. Сәләт йортын яңартырга планлаштырабыз. Планнар Ух ты, мин зурда. бик зур планнар.
Болай да бик шәп миңа ошый Сәләт йортында. Анда бармы берәр эксклюзив мәгълүмат, нәрсә булачак А, яңа Сәләт Ул йортында? заманча булачак.
Безнең бик күп э, әйберләр хәзерге вакытта Ә бина теге арткарак кала, эчтәлегенә кара, теге формасы бераз гына. Шуңа күрә без аны яңартырга булдык, сәл кешеләр өчен, әйдаманнар өчен уңайлы булсын. Анда кирәкле теге, әйтик, укып алырга, эшләп алырга, проектлар төзергә, иҗат белән шөгыльләнергә, фән белән шөгыльләнергә кем нәрсә тели, менә шундый без әйтәбез бит, мөмкинлекләр мохите. Аны Сәләт йортында да булдырырга, төрле формалап.
Ә менә синдә, үзеңдә нинди, нинди планнар, нинди яңалыклар менә бу елга? Үземдә яңалыкларга килсәк. Бер яңалыкны мин беләм. Әйе, мин. Син имтихан биреп, хәзер синең бар права, водительское удостоверение. Әйе, машина йөртүчеләр рәтенә кердем. Котлыйбыз, котлыйбыз.
Рәхмәт, рәхмәт. Син ничек, у хәрефе белән йөрисеңме башта, теге восклицательный знак белән? Әйе, әйе, аның белән йөриячәкмен дип уйлыйм. Ярый, әфәрин.
Димәк, тиздән күрерсез Гөл апаны Казан, Чаллы юлларында. Әйе.
Шул минем сәләттә булган яңалыклар, үземнең яңалыкларым итеп тә кабул итә алам, дип әйтсәм дә була. Чөнки сәләт ул тормыш рәвеше. Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Ярый, дөрес.
Айгөл апа, менә соңгы сорау булсын. Менә мин Инстаграмда сиңа язылган, Синең аккаунт Гачгульджика. Нәкъ шулай. Ни өчен?
Менә һәрвакыт кемдер сорый, ни өчен Гачгульджик? А, мин беренче, икенче, өченче сыйныфта алман телен өйрәндем, инглиз телен белмәгән идем. Һәм бишенче сыйныфка күчкәч кенә инглиз телен өйрәнә башладым, ләкин алман телен күбрәк белә идем. Анда Айгуль, а, ну, теге инглиз хәрефләр белән язсаң, нәкъ шулай A, J, G, U, L, G, JA дип языла. Амин Габдрахманова алдан G өстәп куябыз. Менә шулай алманча G Айгуля, Айгуль һәм Айгуля дип уйлап инде шулай язып куйдым. Һәм менә 5 нче сыйныфта шундый почта ясадым. Э, собачка mail.ru. Һәм инде менә андый почта булды. Менә шулай э, озак кына кулланган идем шушы почтаны һәм шулай калды. Гачгуля дип укыла инглизчә. Аннары инде инглиз телен күбрәк өйрәнә башлагач һәм менә шулай калды. Менә шулай калды һәм инде кемнәр сиңа язылган бик яхшы белә, синең Уңган килен дигән рубрика бар, андый хэштег бар. Әйе. Менә синең син пешерә пешерә торган иң яраткан ризыкларың, өч топ өч булсын, ниндиләре? А, мин камыр ризыклар пешерергә яратам, әйтик, өчпочмак, белмим, анда бәлеш, кыстыбый булсын. Ну бу татар милли ризыклар, ә менә алардан башка тагын бармы? Алардан башка әйе, мин әйтик, балык пешерергә яратам, аны мичтә. Мичтә. Әйе. Шулай, аннары тагын нәрсә пешерергә яратам икән? Төрле салатларны уйлап чыгарырга яратам. Исемнәр бирәсең?
Әле бирәм, әйе. Һәм онытам. Һәм онытасың.
Ярый, Айгөл апа, бик зур рәхмәт. Инде безнең форумның нәтиҗәләре, берничә сүз Сәлкешләргә, Идаманнарга, әти-әниләргә. Бик зур рәхмәт безнең Сәлкешләргә. Менә, әлбәттә, рәхмәт сүзләрен без әле әйтербез. Алар алдыннан мин нәрсә әйтмәкче телим. Менә безнең бит инде саубуллашу сүзләре хәзер бу рубрикада. Шулайрак, әйе. Аннан алда бер әйбер эшлисем килә. Менә син һәрбер, мин көн саен карап торам сәләт лайфны күп кенә э, кунакларга бирәсең э, җазалар әйе рубрикасы һәм мин сиңа да җаза уйлап таптым син миңа җаза әйдә әле әйдә әле мөмкин булса э, кичә безнең кичә генә түгел инде берничә көн рәттән дөнья күләм нинди чара бара һәм аны күзәтеп торалар Футбол, Лига Әйе, чемпионов. әйе, һәм- Ох, кичә бит Барселона уйнады э, Әйе, Бавария белән, аның әйе, турында әйе. ярый әйтмим инде. Ә, белмәсәм. Һәм инде Ислам абый ул Сигезлек. футболны күптәннән ярата. Без 2006дан Сәләт Раушаннан бирле мин ә, Ислам абыйны капкачы итеп хәтерлим. Ә, Футбол ярышларында Шулай, шулай, без Раушанның фина- җыелма командасында. Без Әйе. финалда җиңелдек.
Әйе, һәм менә футбол яраткач, сиңа менә шундый футбол белән бәйле җаза. Әйдә, әйдә, Әйе. менә монсы кызык, менә Ә, монсы. Хәзер безнең экранда булачак, ә, син аны кү- күрерсең, ә, анда булачак берничә момент, ә, Ә, моментлар. ә, ә, менә Әйе. башланды инде, Әйе, менә менә- момент, нә- гифка. Әйе, гифка.
Һәм син, ә, у- син әйтергә тиешсең. Хәзер гол кертеләме, юкмы бу очракта? А. Әйе, синеңчә ничегрәк, ничегрәк барачак? Ничегрәк чишелеше булачак Бик бу кызыклы ситуацияләрнең? момент монда минемчә, ну булачак, булачактыр. Әйдәгез карыйк әле. Димәк, карыйбыз.
Монда или пенальти бирәләр, юк, сальто ясады да кертте, шәп, шәп Менә, менә, гол. менә шундый гол, Әйе. Ислам абый, әйе. Синең э, седьмое чувство бар. Әйе. Әйе, ә, һәм профессионализм. Ә, Менә Димәк, тагын кире- бер момент. Бу кая уйныйлар микән, э, нинди командалар э, яшел? Димәк, хәзер
Ничегрәк. Менә беренчесе булды, икенчесе булмасын дип э, җавап бирә. Ярар.
Уйласаң, әйдәгез карыйк. Просто теория вероятности. Бара, бара һәм Айгель апа син шап комментатор. Души, почти стагненко. Ах. Кертелде, кертелде гол. Һәм инде безнең бар өченчесе. Өченчесе, әйдә. Әйе. Өченчесе булырга тиеш. Хәзер карыйк.
И монда стоп, шулаймы? Әйе. Ну, монда бик авыр әйтергә. Э, вратарь калды арттарак, бер генә нападающий, бер калды, димәк, э, алда буш капкалар һәм ул анда кертми тупны. Чөнки бик еш шулай була, буш капка, менә 100% гол хәзер булачак һәм инде ул голны керт Кертмәде. Кертмәде. Куба дигән игрок. Тагын Әйе, һәм дүртенчесе бар әйе. Тагын ошап китте әле миңа. Һәм А, бу капкачы. Үзенең капкасыннан хәзер гол кертәме, юкмы? Әйе. Әйдә, мин ышанам бу капкачыга.
Әйдәгез карыйк.
Ага, шундый. Мин уйлаган идем теге капкага хәзер гол кертә дип. Но мин гол кертә дип әйттем, димәк мин дөрес җавап бирдем. Әйе, менә шундый җаза булды. Шадым сиңа, Ислам. Миңа бик шадым, мин футболны яратам. Э, барлык футбол яратучыларга э, кайнар сәлам. Син Карыйсың футбол? Ә, мин футболны карыйм, ә, кәеф булганда, дуслар белән караганда, ә болай теге ә, хоккейны күбрәк яратам футболга карый. Акбарс.
Әйе. Акбарс өчен җанатасың. Ярый, бик зур рәхмәт, Айгөл апа. Рәхмәт Ислам абый, ә, һәм инде без рәхмәт сүзләре белән башлыйбыз һәрбер форумны, һәрбер җыенны, һәрбер сәләт проектын, бу мин яраткан сүзем. Һәм рәхмәт белән тәмамлыйсы килә. Рәхмәт сәләтлеләр безне караган өчен, безнең белән булган өчен. Якы, ерак араларны якын итеп, безнең белән туры эфирда булган өчен, монда булган сәл кешеләр, барлык әйдаманнар, баш җитәкләр, остазлар, караган безне әти-әниләр, әби-бабайлар, сәл кешеләрнең барыгызга да бик зур рәхмәт. Без сәл кешеләрне һәм сезне бик каты яратабыз. Рәхмәт барлык оештыручылар комитетына, Рәхмәт, әлбәттә, безнең командага, рәхмәт барлык министрлыкларга, президентыбызга, менә шушы форумны булдырган барлык, барлык, барлык кешеләргә рәхмәт, кемне әйтмәсәм, гафу итегез. Сәләттә булыгыз, без бердәм, без көчле. Сәләткә без рәхмәтле! Рәхмәт!
Рәхмәт. Айгөл апа, бик зур рәхмәт сиңа. Безнең биредә форумның штаб җитәкчесе, сәләтле яшьләр үзәге директоры Айгөл апа Габдрахманова булды. Сәләтле кунак. Рәхмәт, Айгөл апа. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа.
Димәк, Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез, сезнең комментарийларыгызны рәхәтләнеп укыйбыз. Тимур абый Сөләйманов шулай ук рәхмәт дип язды. Рәхмәт сиңа, Тимур абый, ул кичә безнең эфирда булды. Шулай ук менә күп кенә смайликлар җибәрәләр, йөрәкләр җибәрәләр. Э, Диләрә яза: "Привет, сәлам". Хәм Гүзәл апа Усманова, Сәләт Лайф, йөрәкләр, йөрәкләр, йөрәкләр, хәм рәхмәт, Гүзәл апа, сиңа э, зур сәләмнәр. Ярый, дуслар, без дәвам итәбез. Димәк, инде белгәнегезчә, ел саен сәләткә меңләгән кеше килә, меңләгән сәлкешләр килә һәм һәркемнең монда э, һәркем монда үз тарихын башлый. Кемдер 99 нчы елда, кемдер 2006 нчы елда, кемдер быелны үз тарихын башлап җибәрде. Һәм шул турыда хәзер сезнең белән кечкенә видео карап алабыз. Игътибар экранга.
Минем исемем Ләйсән, һәм мин сәләткә беренче тапкыр килдем. Минем исемем Аделина, һәм мин сәләттә 2019 елдан. Минем исемем Ислам, һәм мин сәләттә 2017 елдан. Мин Аяз абый, һәм мин сәләттә 2015 елдан. Минем исемем Тимур, мин сәләттә 2014 елдан. Мин Карина апа һәм мин Сәләттә 2012 елдан. Мин Игорь абый һәм мин Сәләттә 2011 елдан. Сәлам, минем исемем Илнур һәм мин Сәләттә 2008 елдан. Мин Руслан абый һәм мин Сәләттә 2007 елдан. Мин Айгөл апа һәм мин Сәләттә 2006 елдан. Мин Ислам абый һәм мин беренче тапкыр Сәләткә 2006 елда эләктем. Минем исемем Алсу апа, һәм мин сәләттә 2001 елдан. Мин Эллин апа, һәм мин сәләттә 99 елдан. Кем генә булсак та, иң тәҗрибәле әйдаманмы син, алан баш җитәгеме, оештыручымы? Барыбыз да кайчандыр беренче тапкыр сәләткә килдек. Һәм ул беренче тапкыр шундый үзенчәлекле булган иде. Сәләткә килеп кергәннән соң бөтен тормыш үзгәрә. Сәләт. Монда күп вакыйгалар Һәм бик бай тарих саклана. Рәхмәт, рәхмәт хәр берегезгә, рәхмәт хәр бер сәлкешкә, хәр бер әйдаманга. Әлбәттә, хәр кем үз тарихын башлый сәләттә. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Менә монда Тимур абый Сөләйманов э, язды Сәләт лайф һәм менә мондый смайлик. Мин килешәм, Тимур абый синең белән һәм хәзер безнең бик кызыклы кунак булачак. Сәләтле кунак. Димәк, Сәләт Лайф менә болай дип барысы күрсәтәләр һәм биредә форумнарның фото-видео продюсеры һәм Хава Projects медиа компаниясенең Продюсера Алмаз абый Самигулин. Алмаз абый, сәлам. Мин сине көн саен монда күрәм. Менә иртән синең белән күрешәбез күндез, кич белән, әмма дә ләкин менә монда менә шулай без э, туры эфирда беренче тапкыр синең белән. Э, чыннан да миңа э, монда бераз теге дулкынланам. Чөнки мин миндә һәрвакыт дулкынланам. Чөнки мин күбесенчә за кадром, кадр артында утырам. Менә сезгә кунакка килергә булдым әле һәм шул хисләрне, тойгыларны тоярга монда ничек микән кунак урынында утырып торырга булдым әле. Ну ничегрәк соң? Әйтәм бит минем дулкынлану шул һәм кызык, рәхәт, рәхәт, сәләт, рәхәт. Сәләт, рәхәт. Ярый, Алмаз абый, әйдә шуннан башлыйк. Менә мин әйттем, Хава Projects медиакомпаниясе. Белмәгәннәргә, нәрсә ул Кемнәр ул һава против? Аның төрле вариацияләре булып бетте инде. Хәзерге вакытта ул шундый минем бер идея. Ул клуб продюсеров дип әйтик. Клуб продюсер.
Һәм без иҗат кешеләре белән эшлибез. Безнең командада режиссерлар да булырга мөмкин. Ләкин хәзер мин аны менә шулай бер шул продюсерлар гына калдырып, шул медиа өлкәсендә эшли торган администраторлар, шуларны туплап бер зур бер ну, мөхит тудырасым килә. Сәләт мөхите шикелле, Хава Projects мөхите. Ярый, афәрин, уңышлар телим. Бик Кызыклы планнар һәм инде, беләсең, менә Сәләт Лайф, без студиядә. Кайберләр миңа әйтә, Казанда бу сезнең точно Биләрдәме? Бу бит сез Сәләттә төшерәсез, аерым студия шикелле. Юк, дуслар, мин һәрвакыт аны әйтәм, без Биләрдә хәзер, без зур чатырда һәм шул чатыр эчендә менә шундый студия барлыкка килде. Менә ничек, ничек бу идея килде, кемнең башына? Беренчедән, Сәләт Лайф ул безнең өчен һәм Сәләт өчендер дип уйлыйм, ул бер зур эксперимент. Чөнки әле минем дөресен генә әйткәндә мондый экспериментлар күргәнем дә юк. Шундый форумнардан шулай алып барыла торган тапшырулар дип әйтик. Һәм бу идея безгә беренчедән ул Ну, икенче форматта килде. Чөнки безнең сәләт э, активистлары белән, чит илдә яшәүче сәләт активистлары белән безнең шулай э, элемтәгә чыгасыбыз килде. Скайп ашамы һәм шулай онлайн рәвештә. Ләкин аннары э, ике атна кала микән ул форумга кадәр без бу идеяны киңәйттек. Әйе. Һәм бу нидер шундый глобальрак рәвештә була башлады бу проект. Һәм без монда Чит илдә яшәүче активистлар гына түгел, монда да яшәүче кешеләр белән, дуслар белән һәм төрле рубрикалар, рубрикалар уйлап табып, шундый бер шоу ясадык дип тә әйтсәк булган дип уйлыйм. Бу чынбарлыкта шоу, чынбарлыкта кичке, кичке, кичке шоу сыман булып чыкты. Һәм бу идея, ну, Гүзәл Усманова, Тимур Сөлеймановтан башланып китте. Аннан соң алар минем белән бүлештеләр. Һәм без бергәләп-бергәләп уйлап, безнең команда белән ничектер менә шундый форматта хәзер чыгабыз һәм а, минем уйлавымча бу бик шәп әйбер һәм Әйе, ну нәкъ ләкин шулай. минем э, шундый уем бар бу Әйе. быел орлыкларын Орлыкларын, әйе, әйе, утырттык әйе. әйе орлыкларын утырттык һәм Карарбыз киләсе елга корылтайда без Алла бирса бәлки әйе Алла бирса яфраклары чыгар аннан соң карарбыз ничегрәк булып та Алла бирсә Алла бирсә әле бит э, сәләт йортыннан да туры эфир э, ясадык э, шул эпидемия вакытында менә эпидемиянең минуслары турында күп кенә кеше әйтә Ә минем өчен менә бу эпидемиянең шундый зур жирный плюс. Кайбер кешеләр чыннан да бит уйлый бу без Казаннан чыгабыз дип. Юк, дуслар.
Без Бәлкем без күрсәтербез, ничек без менә палатканы сүтәбез, моннан китәбез, менә шундый лайф. Без форум җирлегендә, Биләрдә һәм бу күп кенә кеше моны аңлап та бетермидер. Һәм әйтәләр безгә монда бер көнне Ләйсән Арсентьева кергәни, мин сезне Казаннан чыгасыз дип уйлыйм дип. Ләкин бу чыннан да без форумда, без бер чатырда, без бу чатырны төзедек, ну, үзебез төзедек, монда бөтен студияне төзедек. Бу шундый форматта чыга һәм бу минемчә бик кызык факт. Чыннан да без чатырда. Монда, ну, әз генә күренә бит инде, бөтен чатыр түгел, без чатырда, дуслар, без биләрдә. Ярый, Алмаз абый, менә без бит инде Junior Skills Беләр форумында. Әз генә хөнәрләр турында сөйләшеп алыйк әле синең белән. Менә медиа өлкәсендә синең уйлавыңча менә нинди хөнәрләр әлегә актуаль һәм актуаль булачак киләсе елларда?
Минем уйлавымча, хәзерге заманда универсаль булырга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки менә медиа компания ул видео һәм фото гына төшерергә тиеш түгел, ә ул әле аны ничектер менә тарату турында да уйларга Әлбәттә. Продвижение, промоушен дип әйтик. Менә безнең дә менә бу мәсәлән бу проектны уйларга кирәк, ничек итеп аны күбрәк кеше карасын дип. Бу, бу, бу функцияне дә менә шул компания дип әйтик, бу функцияне дә үзенә алырга тиеш һәм шул, шул менә кем беренчерәк ике шул мөһим функцияне, продакшн һәм промоушн, икесен бергә алып бара алачак, шулар җиңәчәк.
Шәп план. Киләсе елга тикшерербез, тикшерербез. Һәм инде, димәк, тагын синеңчә нинди һөнәрләр, бәлкем безнең социаль кешеләр карыйдыр. Анда графика, белмим, нәрсә белән хәзер. Хәзерге заманда инде күбесенчә безнең 3D дип әйтик, башка визуаль эффектлар белән эшләүчеләр һәм Америкада ишеткән идем, хәзер җыяуларга ярамый бит теге съемкада. Әйе, әйе. Һәм шуңа күрә хәзер бу өлкә бик бик кирәкле. Чөнки күп кенә җыелышларны да ясап куялар шулай итеп графикада. Һәм графика үсәчәк һәм минемчә ул алга таба шулай булачак. Һәм сез компьютерлар көчәя, анда мөмкинлекләр арта. Шуңа күрә бу өлкәне өйрәнсәгез, сезнең алда яхшы зарплата, акча көтәчәк һәм шуңа күрә өйрәнегез. Һәм яраткан эш. Бәлкем кемдер анда яратыр. Бу иҗат шундый иҗат. Һәм иҗади эш.
Ярый, Алмаз абый, менә эшчәнлегендә якын арада, бу елда Нинди планнар? Продюсер буларакмы, музыкант буларакмы? Әйе, минем
менә шул Хава Projects компаниясенә әйтеп уздым инде, шул продюсерлар җыярга һәм алар белән проектлар ясарга. Һәм Алло дигән минем музыкаль проект бар. Ул минем әлегә шундый хобби форматында. Ләкин мин... Ләкин бик сыйфатлы, миңа бик ошый син. Әйе, ләкин анда әле э, теге мин илһам килгәндә генә эшлим. Һәм бу әле профессиональлек дигән аңлатмый, чөнки профессиональлек минемчә ул илһам э, гына түгел, әмма син ну, эшләргә тиеш үзеңнең эшеңне. Һәм шуңа күрә бу әле илһам форматында миңа килә торган нәрсә һәм бәлки ул да үсер. Ну, мен быелны яңа җыр мәсәлән. Бу елны минем концерт ясыйсы килгән, ләкин аны ясап булмады. Онлайн концерт.
Бәлки, бәлки тиздән, тиздән алла бирсә мин альбомны чыгарачакмын, чөнки ул инде әзер. Яңа, мин инде әзерләп куйган үзем медиапланны. Аны бераз бер, бер-ике айдан соң бәлки тормышка ашырырмын. Ярый, шулай алла бирсә. Менә Алмаз абый гафу ит, менә ике комментарийны мин хәзер укыйм. Беренче комментарий Җәүдәт абыйдан, Әдип Әлмирдән, Афәрин, Алмаз. Һәм икенче комментарий безгә яза Раушания Самигуллина. Без синең белән бик горурланабыз. Сине якынлашып килүче туган көнең белән котлыйбыз, Алмаз, әтиең һәм әниең. Менә бит. Рәхмәт бик зур. Җода тапа рәхмәт. Әтәйне карыйсыз. Рәхмәт бик зур. Чыннан да монда рәхмәт сүзләре дә әйтәсе килә. Чөнки Беренчедән, Җәүдәт абыйга, чөнки барыбер сәләтнең, сәләт мөхитен таратучы кеше, нигезендә булган кеше. Һәм бу проект тормышка ашмас иде, аңа бик зур рәхмәт. Әйтәсе килә рәхмәтемне минем Гүзәл апа Усмановага, чөнки ансыз да бу проект тормышка ашмас иде. Тимур. Гүзәл апа.
Монда студиядә. Тимур абый Сөләймановка. Чөнки без Күп еллар бергә эшлибез һәм бергә төзибез бу системаны дип әйтик. Һәм без аның сыйфатын ел саен арттырырга тырышабыз. Һәм бу чыннан да килеп чыга төсле, миңа шулай тоела. Әйе, безнең бу эфирда хаталар да булды, ансын әйтергә кирәк. Ләкин ул хаталар, бу безнең беренче тапкыр һәм без беренче тапкыр мондый проект эшлибез. Ну, без бит яхшылыкка омтылып үсәбез. Һәм шуңа күрә минем уйлавымча, Хәр эфирның сыйфаты хәр бер көн саен ул зурайды, зурайды, зурайды. Һәм шуңа күрә бик зур рәхмәт Тимур абыйга, Җайдат абыйга, Гүзәл апага, Айгөл апага менә бу эфирда булды, чөнки ул бу моны бөтенләй бу мондагы булган ул штаб җитәкчесе, бу чатыр булмас иде ул монда булмаса. Һәм әйтәсе килә рәхмәтемне үземнең командага. Чөнки командасыз бу берничек тә килеп чыкмас иде. Алия апага әйтергә әйтәсе килә, чөнки Алия апа бик күп булышты безгә бу проектны тормышка ашыруга. Рәхмәт.
Һәм медиа центрга безнең, һәм башка-башка төрле, чөнки бөтен рәхмәтләрне әйтеп бетереп булмый. Чөнки монда бу проектта белмим, 200 гә якын кеше катнашты дип уйлыйм, чөнки анда бит рубрикалар да, кунаклар булды, видео да төштеләр, музыкаль кунаклар. Бүген безнең сюрприз дип әйтегеме бүген? Зур, а, зур сюрприз булачак музыкаль кунак. Һәм аларны әйтеп бетереп булмый, һәм менә бөтен, бөтен Сәләт лайф проектын тормышка ашырырга булышкан кешеләргә барысына да зур-зур рәхмәт. Һәм әти-әнисезгә бик зур рәхмәт, Харис. Рәхмәт. Рәхмәт, чыннан да рәхмәт. Менә монда әле комментарийлар килә. Алик абый яза, Сәләт Лайф командасына зур рәхмәт, әфәрин, сез булдырасыз. Сәдип Әлмир, әфәрин, Ислам, дип яза. Шулай ук бик зур рәхмәт сезгә. Мин шулай ук, шулай ук та рәхмәтләремне белдерәм. Алмаз абый, димәк, көн саен, ну, мин монда булган вакытта, без монда җыелышлар бара һәрвакыттагыча. Һәм инде кунаклар килгән вакыт вакытта менә алмаз абый әйдәгез берәр интерактив уйлап табабыз берәр җаза уйлап табабыз менә кунак килә әйе без аның белән аралашабыз ә аннары соң берәр уен уйлап табырга кирәк алмаз абый хәзер син биредә әлбәттә сине уен көтә ух әйтеп үтәсем килә әйе Бу чыннан да менә без монда кешеләргә беркайчан да җибәрмибез бу уеннарны нинди булачагын һәм бу шундый бу гел сюрприз һәм мин дә менә шул бу урында утырып минем өчен дә кызыклы сюрприз була дип уйлыйм. Әй, чыннан да кызыклы сюрприз була. Димәк, без сиңа хәзер сораулар бирәбез. Сораулар, бары тик сораулар. Һәм инде әгәр дә син аларга дөрес җавап бирә алмасаң, мин сиңа бер бирем я җаза бирәм.

Ай, э, булаймы? Салам дип әйтсәк. Салам. Салам, э, яхшы. Казахстан, Татарстан. Привет.
Привет, Россия.
Блин, будет не деталя, здравенький, он бар бит. Здравенький.
Здравенький болсын. Э, син хәзер алдасаң, бу кем? Бу Польшамы? Польша, белмим, Украина бәлки шундый. Здравенький. Сез языгыз әле безгә комментарийда, кем компьютер янында утыра, кем карый ала, здравенький бармы анда сәламләү юк. Хеллоу булсын.
Хеллоу, биш. Нигәдер Буэнос Айрес дип әйтәсе килә. Ләкин, ләкин мин бу, бу әйтеп бетерә алмадым сигез телдә. Юк инде, бу атаган.
Атаган. Әйдә.
Асталависта. Юк. Асталависта.
Мин сиңа просто булышырга телим, чөнки монда җазалар. А, җазалар бар инде.
Ну, э, тамашачыга кызык булыр. Ярый, давай. Бишне генә әйтте Алмаз абый. Димәк, менә монда бар безнең шундый конвертиклар. Алар өч. Димәк, үзең... Уртадагысын.
Үзеңә җаза сайла. Так, нәрсә дип язылган, Алмаз абый? Ислам абый Алмаз абый битендә йөрәк рәсемен ясый.
Син каршы түгелме? Әллә? Йөрәк, син бит яратасың барысын да, барысына рәх. Моның белән ясый безнең егетләр. Димәк, йөрәк. Мин хәзер мин теге рәссам түгел, рәссам түгел, әмма дә ләкин Әмма дә ләкин йөрәк килеп чыктымы? Ник э, кызыл, мина... кызыл ручка тау булмагандыр инде егетләре, мә кара. Син кара футболка да, кара black, футболка, black. стиль, стиль. Әй, яхшы, яхшы.
Ярый, ага. бу җазаны все, син алып аттың, икесе калды. Ярый, э, икенче бирем киттек. Э, алты төшерүчеләр командасының исемнәрен атарга тиеш. Менә барлык алты форумда минем исемлектә 21 кеше. Әйдә, мин э, язып барам. Бу төшерүчеләр фот фотографлар һәм видеограф операторлар. Сәләт Лайфның, Сәләт Лайфның командасы. А, Сәләт Лайфның командасы. Әйе. А, ярар, яхшы. Дөрес әйттемме? Әйе, рәхмәт. Сәләт Лайфның командасы. Димәк, димәк. Димәк, Алмаз булышам, беренче Алмаз. Әйе, алмаз.
Һәм сине дә әйтергә буладыр инде. Ярый. Ярый, Ислам. Ә мин бармы монда? Әйе, бар. Ислам Валеев, Тагир Насыбуллин. Әйе, бар. Айгөл. Айгөл репортажы. Бар, бар, бар. Әйе. Булат Самарханов, Ришат Нуруллин.

Гүзәл апа булышты. Шуңа күрә аны да атыйм. Тагын кемнәр безнең бар? Фәнзил, Илсур. Фәнзил, Илсур.
Виталий. Виталий. Макс. Виталий.
Макс тагын дүртәү калды, яме? Илүзә. Илүзә Закирова өчен. Әйе, бу Фә- Фәнзилә. Фәнзилә, Һәм- ярый, син ничәне атадың? А, һәм Менә тагын тагын- син, кара, син Илсур әйттең, Илсур дип әйттең, Фәнзил дип әйттең. Менә тагын бер оператор. бар. Вот бу, бу егетләр Рай. оп- операторлар. Ә бар бер сезнең кыз оператор. Хар- ул- Ленара. ул- ул миңа Тагын да бер бик ак. булыша. Ленара тагын бер акылды. Ленара. Тагын бер кеше э, Бармы Монда синең? минем тагын дүрт кеше калды. Син күбрәк атадың, бәлкем бу исемлектә юктыр, юктыр алар, аермасы юк. Ике кыз, алар, алар Гөлшат һәм... Гөлшат һәм... Теге форумда Гөлшат булды, булышты. Бу форумда Настя. Настя, дөрес һәм... Тагын ике егет калды. Ике егет. Беренче хәрефләрдән әйтсәң? Б һәм С.
Булат, Булат, Булат Фасахов. Булат Фасахов һәм... Беренче хәреф. С.
С хәрефенә башлана, С хәрефенә бетә. Дүрт хәреф. Соус.
Соус, дөрес. Стас. Стас, яхшы. Ярый.
Димәк, җаза юк. Юк. Һәм инде э, соңгы сорау Сәләт лайфның бөтен сменалар өчен хронометражын әйтергә тиеш син хәзер. Якын цифраны әйтәм. Якынча әйдә мин сиңа 3 вариант бирәм. Әйе, яхшы.
Димәк, 789 минут

Сәләт Лайф логотибын күзләрен йомып кәгазьдә ясарга. Бармы соң кәгазегез? Менә хәзер теге бирем вакытында мин рәссам буларак булдым.
Күзне йомасың, менә мин сиңа бирәм маркер. Менә болай тотып торам. Юк, әйдә мин менә болай тотам. Үзең, ярый. Юк, син күрсәт тамашачыларга, алар күрсеннәр. Әйе, син Сәләт Лайф. Күренәме, күренмиме, егетләр?
Барысы да күренә.
Беренчедән, монда менә Сәләт Лайфның оригиналь логотибы күренә. Хәминдә алмаса башла, син башла, рәхәтләнеп башла. Әйе, монда безнең маркерның бер генә төсе. Әмма дә ләкин сәләт сүзен шәп язды. Алмаз абый сәләтне ярата, димәк, бик яхшы. Лайф, лайф, лайф. О, Вау! Вау! Браво! Браво! Матур чыкты төсле. Браво, Алмаз абый. Э, Хәм инде соңгысы, бу инде бары тик бирем. Инглиз теленә Сәләт Лайф командасы дөньядагы иң шәп команда сүзләрен тәрҗемә итәргә кирәк. Сәләт Оп. Лайф командасы. Дөньяда иң шәп команда. Ау. Бу э, егетләр, кызлар үзләре уйлап тапты менә шундый биремне. Ага, молодцы.
Әгәр дә килешәсең икән, белмим инде. А, Team of Сәләт Лайф is Very beautiful team.
Beautiful. Ана иң иң шәп. Иң шәп. Very, no, the best. The best. Best team. The best team. In the world. Thank you.
Ярый, Алмаз абый, бик зур рәхмәт сиңа. Иң ахырда берничә сүз белән тагын бармы әйтер сүзең?
Минем әйтәсем килә инде, сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм бу зур мөмкинлек өчен бик зур рәхмәт барыгызга да.

Хам инде дәвам итәбез, дуслар. Хәзер безнең булачак бер видеоролик. Ул булачак безнең сәләт тел аланыннан, сәламләү видео. Сәләт тел аланында беренчедән э, Тахир абыйнысы бүлен шулай ук э, сәләт лайфның зур өлеше Тахир абый сиңа аерым э, сәлам. Монда әле Алик абый Әдип Әлмир язды, Ислам белән Тахирга бик зур рәхмәт дип язды. Шуңа күрә сиңа сәлам, Айгөлгә сәлам, Ришатка сәлам, барыгызга да сәлам. Әйдәгез әле Сезне дә күрик. Димәк, сәләт тел аланыннан сәламләү видеосы. Карыйбыз.
Сәлам, сәләт һәм сәлам сәләт лайф. Без сезнең белән янәдән булырга бик шат һәм инде сезне сәламлибез һәм сезгә җылы-җылы обнимашкалар җибәрәбез. Дуслар, барысына да сәлам. Һәм инде нәкъ менә хәзер без Ярчалыда бумажник базасында сәләттер сменасын үткәрәбез.

Сәлам сезгә дә, бик зур, Тахир абый, Ришат абый, Айгөл апа, сезгә дә йөрәкләр, сезгә дә форумнан, сезгә дә биләрдән кайнар, кайнар, кайнар сәлам. Э, без сезне сагынабыз, без сезне яратабыз. Димәк, дуслар, менә монда, ох, йөрәкләр китте әле монда. Илүзә апа да э, йөрәкләр безгә җибәрә. Э, дип Әлмир шулай ук шәп, шәп дип күрсәтә. Рафис Нуруллин, Рафис, Сәлам. Сиңа Рафи, сиңа аерым бик зур рәхмәт. Син минемчә безнең тамашачылар арасында без бит инде нәтиҗәләр турында сөйләшәбез бүген. Син безнең тамашачылар арасында иң актив э, тамашачы. Син инде бер берничә приз да оттың, шуңа күрә Рафис, сиңа бик зур сәлам. Һәм инде э, исегезгә төшерәм, хөрмәтле тамашачылар, эфир алдында шундый сорау биргән инде менә ни өчен сез сәләтне монда сәләт э, лайфка йөрәкләр һәм ярату сүзләре язалар. Ә минем сорау шундый, менә ни өчен сез сәләтне яратасыз? Ни өчен сез сәләткә киләсез? Ни өчен сез сәләтне сагынасыз? Языгыз әле безгә, нәрсә ул сезнең өчен сәләт? Мин рәхәтләнеп шул э, комментарийларны укыр идем. Һәм шулай ук э, һәм шулай ук э, сез безне кайда карыйсыз шулай ук яза аласыз инстаграм минем өчен алмаз абый өчен бик э, кызык булыр иде бу мәгълүмат кем безне инстаграмда карый кем безне вконтактеда карый кем безне ютубта карый языгыз әле зинхар һәм әгәр дә менә шул социаль челтәрләрдә сез безне карыйсыз икән без сездән көтәбез күп кенә лайклар Әйдәгез әле, менә нәкъ хәзер 5 э, секунд, лайклар өчен 5 секунд. Менә шундый сәхифә, мин аны үзем уйлап таптым. Лайк куер өчен 5 секунд. Рәхмәт, рәхмәт. 5 секунд узды. Димәк, шул 5 э, секунд вакытында мин ышанып калам, сез ютубта булсынмы ул вконтактеда булсынмы ул инстаграмда э, булсынмы сез күп иттереп лайклар Э, куйдыгыз рафис нуруллин мында яза да яза рафис сәләт лайф командасына зур рәхмәт сиңа рәхмәт диләрә шулай ук мында йөрәкләр безгә җибәрә һәм инде тагын бер кат кабатлыйм көтәбез ни өчен сез сәләтне яратасыз менә шундый сорауга җаваплар. Һәм инде бүгенге көн турында әз генә әйтеп китәбез. 6 форум. Менә без инде нәтиҗәләр турында сөйләшәбез. 6 форум узып китте. Соңгы сәгатьләр кала. Менә э, яңа ел алдыннан шикелле үземне хис итәм. Менә яңа елга анда 1 сәгать кала, 30 э, минут кала. Сез син аны саныйсың, мин дә хәзер менә шулай ничектер санап утырам. Менә эфир ахырына 10 минут калды, 5 минут калды. Шуңа күрә мин дә ничектер дулкынланам. Һәм инде беләсезме, дуслар, бүген без сюрпризлар турында күп сөйләштек. Э, бүгенге эфир шундый җылы, бик җылы һәм ул хәзер тагын да җылыначак, чөнки биредә, дуслар, менә хәзер күп лайклар була. Илназ абый, Сафиуллин безнең студияда. Илназ абый, ярый монда сорау, мин э, һәрбер кешегә аны бирәм, менә студияда булган. Син мине җазалама, пожалуйста.
Юк инде, юк, нинди җаза, бары тик бер генә сорау. Менә син Беренче тапкыр сәләткә ничәнче елда эләктең? Мин беренче мәртәбә җиденче сыйныфта укыганда ике көнегә Биләрнең фестиваленә генә эләктем. Татар гимназиясе белән шуннан берничә бала без 98 нче елда килдек Биләргә. Мин җиденче сыйныф укучысы идем. Аннары унынчы сыйныфны тәмамлагач инде 2002 нче елда мин аны менә төпләндек дип әйтим 2002 елда инде рухият аланына эләгеп аннары биләргә килеп менә шулай 2002 елдан счеты бара шутлыйм менә шушы елдан 2002 елдан 2002 ел бүгенге көндә инде ветеран дип атыйлар нәкъ шулай һәм инде 2002 елдан син монда җырлар иҗат итәсең һәм шул сәләттә

Тәмам. Рәхмәт.
Алкышлар, дуслар, алкышлар. Шәмшик тамам. Сәләт лайфның туры эфир тамам дип әйтәсе килә, әмма дә ләкин бар, бар әле безнең берничә мизгел, берничә комментарийны тиз генә укып чыгам. Э, Фәнзилә Мустафина бөтен 21 э, бер эфирны карады. Э, Гүзәл Мухаммад Набиева барыгызга да сәлам, кызганыч форумга килә алмадым, ләкин барысына да кайнар сәлам. Алик абый Э, яза барлык эфирныларны да карадык барысын да карадык әфәрин шәп булды рәхмәт һәм э, зөлфирә валиуллина яза исәнмесез барлык сәләтлеләр сезгә чын күңелемнән президенттан алып гади хезмәтләргә кадәр рәхмәт Сәләтнең артында зур тырышлык, эзләнүләр һәм башкалар тора. Хәр берегезнең алдында зур тырышлыгыз өчен әни кеше буларак башымны иям, барызга да зур уңышлар телим. Улыбыз шушы сәләттә үсте. Зур ихтирам белән Зөлфирә Валиуллина. Диләрә яза, әфәрин,

Рәхмәт, дуслар! Димәк, әлбәттә, әле сезнең белән күрешербез, ә быелгы Сәләт Лайф тәмам тиздәк без тиздән без форумда ябабыз. Ничектер сау булыгыз дип әйтәсе килми, тагын эфирда берничә минут э, булырга телим. Әйдәгез әле килегез монда, ярыймы? Барлык, барлык менә э, э, бу эфирны булдыручы егетләр, кызлар, Алмаз абый, Рамис, Арина, кем? Тимирхан. Менә егетләр алар камералар белән басып торалар. Гүзәл апа, Айгөл. Ярый, менә кемнәр? Калганнар эшли. Калганнар эшли. Дуслар, Айгөл апа, Айгөл апа, кил монда. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Һәм гитара. Юк, бу эфир тәмамланмый, дуслар. Инде бер сәгать бер эфирда. Җирендә. Сәләтләр җирендә. Сәлкешләр җире. Изге чишмә буенда. Иха! Ярый, дуслар, бик зур рәхмәт сезгә. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез, пока сау булыгыз!